Nĩndakũgeithia mwĩroreri wakwa o harĩa hothe ũngĩkorwo na niĩ ha marĩtwa makwa ngagĩtwo mwaria na njugaga kwa mwaria gũkĩra kwa mũkiri gũkĩra na njugaga atĩ kwa mwaria gũkĩũra kwa mũkiri kuorire tene na nyingĩ tũgakiuga ndĩrũire mũmĩoni ta mũmĩanĩrĩri mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mwanya ũrĩa tũkĩrĩ haha na tugaga atĩ eh, mũgĩ nĩ mũtare Naguo mũciĩ wĩ Inoro ndũgĩtuhagia tũhiũ, tũkĩrĩ haha gũkũ tũkĩrĩ Nyĩrĩ na tũkĩrĩ Rũrĩng'u Stadium, na gũkũ mathaa maya ndagĩka ĩno nĩ mathaa ma hwaĩ-inĩ, na tũkĩrĩ haha nĩgetha tũkorwo tũkĩĩruta atĩ bũrũri witũ nĩ ũkĩrĩ na maciumo kana ũhoro wĩgiĩ iheo kana ũhoro wĩgiĩ mũbira, na rĩu haha tũrakiuga atĩ mbeũ njĩthĩ ndĩkĩrĩ na mawĩra, no ĩmwe kwa ĩmwe thirikari no ĩhote gũtũturĩra mawĩra na njĩra ya gũtũthondekera iheo. iharo cia gũthakĩra mũbira kana iharo cia gũtwarithia maciumo maitũ na mbere na rĩu ĩmwe kwa ĩmwe nĩke tũkiuge atĩ reke tuone kana hihi mũbira nĩ ũkĩrĩ mwende tũraria ũhoro wa mwaka wa 2023 mweri wa gatano na ũmũthĩ nĩ mweri 21 nĩ sande nĩ mathaa ma hwainĩ thinacara na nuthu na rĩu haha ĩmwe kwa ĩmwe eh, niĩ ngĩkĩhetũka ndagĩkora atĩ tũkĩrĩ na ũingĩ wa andũ arĩa mokĩte ĩmwe kwa ĩmwe ngũkorwo eh, tũgĩkinya harĩa nĩgetha tũkorwo tũkĩona ũhoro wĩgiĩ maciumo na iheo citũ na nĩgetha tũkorwo tũgĩtwarithia maciumo maitũ na mbere tondũ mũthomi mũgĩ aikagia maitho na gabere no nyende mĩaka ĩroka mĩaka ikũmi 30, 20, 33 tũgakorwo na andũ makĩria ya arĩa me haha nĩgetha tũk- makorwo mokĩte gũtwarithia iheo citũ na mbere na haha tũgagĩkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ ciana iria cigũciarwo kuma mwa- mwaka wa 2023 mĩaka ĩngĩ ikũmi ĩroka tũgagĩkorwo tũkĩona atĩ kana hihi kĩharo gĩkĩ nĩ gĩgakorwo gĩthondeketwo eh, nĩ gũkiuga atĩ gũkũ nyeri kaunti nĩ gũgũbatara kĩharo kĩega mũno gĩa volleyball tondũ volleyball ĩkĩrĩ na andũ kana eroreri arĩa makĩrĩ haha na rĩu nĩ tũgũkorwo ĩmwe kwa ĩmwe tũgĩkinya haha nĩgetha tuone kana eh, nĩ kũrabatarĩkana eh, kĩharo ĩmwe kwa ĩmwe tũgĩkorwo tũkĩona ũingĩ wa andũ arĩa makĩrĩ haha nĩgetha eh, eh, a- a- atongoria aitũ a bũrũri witũ wa kenya magĩkorwo magĩtwarithia iheo ici na mbere na gũtwakĩra eh, iharo nigetha iheo ici cithiĩ na mbere koguo ĩmwe na ĩmwe gũkorwo ngĩthingoyaga video na twakinya harĩa ndigwĩkorwo ngĩaria na no ngĩkĩende eh, tũkĩnyitanĩre nawe gũkĩrorera iheo ici citũ koguo ĩmwe kwa ĩmwe nĩ tũgũthiĩ nĩgetha mu- eh, atongoria marore atĩ andũ aitũ a bũrũri wa kenya mena wendi wa gũkorwo makĩ- ma- magĩtwarithia maciumo na mbere noguo nĩ kuga ũingĩ ũrĩa wa andũ nĩ ũku- ũkũwona haha onaguo nĩ- onawe nĩ njũĩ nĩ gũkũgegia mokĩte kwĩrorera ma- mũbira koguo ĩmwe kwa ĩmwe ndigũkorwo ngĩaria no ngũkorwo tũgĩthiĩ harĩa tondũ ndigũkĩenda makĩmenye atĩ nĩ tũratwarithia ũndũ na mbere niĩ hakwa ngagĩtwo mwaria na gĩkĩ nĩkĩo kĩheo gĩakwa gĩa gũthiĩ ngĩroraga bũrũri witũ ũikaire atĩa na ũhana atĩa noguo no no ngĩkĩendaga gũkĩhũrwo support koguo video ĩno ũngĩkĩmĩona no ũkĩmĩcĩe tiktok na hihi ona ũkĩmĩcĩe social media o ĩrĩa ĩngĩ yothe na no ngĩgĩkene mũno koguo reke tũkinye hau ĩmwe kwa ĩmwe tũkorwo tũkĩrorera mũbira ĩno nokorwo nĩ ndagĩka igĩrĩ kana ithatũ

nĩ ngatho cia mwanya mwĩroreri wakwa ngwĩciria ũguo nĩguo gũkĩhana na ma iria nĩ magĩkinya na nĩ ũkuona atĩ kwĩna ũingĩ wa andũ nĩ ma na nĩkĩo ndĩrakiuga atĩ gũkũ nĩkuo iheo citũ tũbatiĩ gũcitwara na gũkũ nĩkuo maciumo kana nĩ gũkũ nĩkuo tũbatiĩ gũkorwo tũgĩtwarithia maũndũ maitũ na mbere